Ahee na mi amukela eka Botha Nation channel ma amukela ku na peace of the nation ku rhula ka rixaka loko mi nga se za mi subscribe ni kombela mi subscribe leke ri now is giving his side of the story so a hi tweni ku leke ri u angula a kwini. sayiti ra yena ra i ra xitori mhaka liyani yi sukela ka ku ni bise nghoma ya Mister Post liya ya va ri one one million a ni ta tivi kahle nghoma ya Mister Post. mara na tona tibesa cause loko a ndzi dyeka xigaza mande a ndzi lime ntsena hikuva timbisa wena a ndzi bise lime ntsena all right all right um u ri um

ko ta un'wana before xa bolo ma swi ta ni fela beni too much tirhisa nghoma ya one million ku ta un'wana wa fifteen months kana xexiya xi mbale xikipa xa xa vandla ra ngara vapatiwa a fika a ku hi lekere nga bizibizi nghoma ta mr post anwa bela gigi ya beni leyi no as we know ku ri um

awa a wu leswiwani ya njhani i la tifile njhani o se hi lowu buti wa n'wina va ri mali lowu manyaka tsokolo a sukaku a bye philani ku a ni kha ni na tichudi a nge biseni ngoma ta beni i ta ta mi se phuza u rhambiwe beni ene ngoma leyi loko yi ba a nge vuli va nge vuli va timali ta vanhu van'wana ku ri la mani mani wa ntlhambhi ya n'wi vavisa ngoma leyi ya one million. se mina ni fanele ni nga va bizi ngopfu exigazengi ku va ku yini ku samba loko gebe la xa makhombo va holova gebe a ri laha leswi ni nge bizi xa makhombo loko xa makhombo a ri kona ni nge bizi ngopfu a gebe mhaka ku swi lo yini se swi sukisa kwalano ende ku ve na xitiviso before ku ri ku nga khandziya munhu exitejini loko phefoma beni hi khomela beni a ri one. xi tivisiwe before swi sweswo then loko loko va fatiwa xin'we performance a ku nghena vandla lera hinkwaro hamu loko a va tele wa tiva mi ni to va jomela ntsena vana va tolo madini ma jomela na laha tshaku S_B ku dyela swakudya a ku hlongoriwi vanhu la la la hlaku vhele a ku hlongoriwi vanhu lava a va tivi hi tela kona va bele . se u kuma ku ri na vatuva la ku tele hinkwavo va tiva loko luya vhele a befta khale ka na yena u n'wi byela ku yena famba lechika masi va phosa va nga tlha va phosa ku le ka ri kombela kombela apology or as ta paluxa timhaka ta wena ku he he njhani njhani sweswo a swi humeleli kwala ka se no go ahead mhaka leyi sukisela kwala ri ngopfu lexi hi xi kumaka ku laha ku na xikhomela i xa machayina ku na i na ku khomelana i khomelana i between these guys ne Manyangathi na na Nal'ekere so leswiya ku ri swi endle ku yi vhe yi suka. hi ndlela liya yi nga sukisa swo laya no mu byela mbhele mi kombela hi chika laniwani ku va laha ni pfuxaka va ni nyika liya ma hi vonisa swilo leswi ma swi vonisa swona ku xayelela kwalaho ndzi ti sukisa kwalaho va ri he le kere xigazele mandeyi lexiwani i xi nga xaka vona i xa a xaka hina xi futa hani xi ni xaka hina hi nga xa mina vulavula mi hi leyi a xintu xa ka hina i xintu xa mina tano xintu xa mina u nge se vutisa ku bava he ku na mali njhani ni famba ngo batu ma swi tiva na ku ni fanele a batu ta tin'wana ndhawu ni tlhela ni vula ngoma ta a ni ti tivi and hayi ku a ti ni beli a ni ti tivi mara ni bisa vanhu va tsaka ni endlela ku vanhu va tsaka na loko ni kha ni dyile laha a swi fambisa ngoma hinkwayo bisa tin'wana ta khale a ni ti no tiva na mina hi vanhu va rhandza ti tinghoma. Ya fact hi swona loko u lava ku gig ya wena yi va right u nga ti kombisa ku u wela ka side rihi u fane u accommodate vanhu hinkwavo lava va nga laya ku va accommodate u endla njhani u bisa tinsimu hinkwato hambi wa like wa ti rhandza or a wu ti rhandzi a wu biseli wena u bisela vanhu a gigini va tsaka. so nga fika ni byela ku he ni nga busy kambe yaleyo hi ku ku na mapenga ku ri ku ni zamazama ku endleka hinkwavo xigazamalexi. hi teka timhaka ta kona a ni vavisekanga no nyunghwela nyana n'wana ngo ya eh, lani u kombisa ku laha ku ri a nga wela hansi va tlhela va n'wi gada a nga vavisekanga hela a lo pfimba ni kombela mi nga rivali ku subscribe pieces of the nation i mean sharp sharp.